Merci, Här President, an och Merci der Madamm Bofferding, dass d'Thema eben haut keen Tabu ass, mee dass mer eis derzou äusseren. Den Doud kënnt fir all Mënsch, gläich wéi eng Gesellschaftsschicht, gläich wou ee lieft, gläich wéi ee gelieft huet. Haut schwätze mir awer iwwer déi Situatiounen, wisou een net waarde kann, bis den Doud op natierlech Aart a Weis antrëtt, mee sech dofir entscheet huet, dem eegene Liewen éischter en Enn ze maachen, den Doud selwer erbäizeféieren. Mord, Selbstmord ass och net de richtege Begrëff. Et ass éischter en Doud, wou een opgezwonge kritt, et hëlt ee sech d'Liewen. Wisou wielt een dee Wee? Dat ass eng Fro, wou ganz schwéier ze klären ass. Et geet ëm e mental Gesondheet, ëm Leit, déi kämpfen, déi leiden. An déi de Wee aus hirem Leed net méi gesinn. Et ass also en opgezwongenen Doud. Hannert all Doud steet e Mënsch mat engem Liewen, enger Famill, enger Geschicht. Eng Famill wäert e Liewe laang mam Wisou ze knaen hunn a mam Virworf, ob een net hätt kéinten agräifen. Zu Lëtzebuerg sinn am Joer 2023 48 Mënschen laut enger QP duerch Suicide gestuerwen, 26 Männer a 12 Fraen. Dëst sinn 48 Liewen, déi ofgebrach goufen, 48 Familljen, déi an d'Leed gedréckt gi sinn, 48 Existenzen, déi hätte kéinten anescht verlafen, wann Hëllef an d'Signaler méi fréi, méi zougänglech oder och méi kloer erkannt gi wären. Do kënnt nach eng Donkelziffer vun den Autosaccidenter derbäi. An och wann et vill Fortschrëtter ginn, wësse mir, dass d'Ursaache vun dëse Fäll oft net bekannt sinn. Et gi Virzeechen, mee si sinn net ëmmer offensichtlech. Heiansdo sinn et kleng Verännerungen am Verhalen, heiansdo eng Rou, eng Zeréckgezunnenheet, eng Ausso, déi een awer net eescht geholl huet. Entscheedung zum Doud ass dacks d'Resultat vun enger laanger onsiichtbarer Belaaschtung, déi d'Persoun lues a lues erdréckt. Vill vun de psychologesche Belaaschtungen am Alldag sinn onsichtbar. Bei de Jonke gesi mir Piraten, datt de Mobbing eng reell psychesche Risiko ginn ass. Jonker sinn eng besonnesch fragil Altersgrupp. Et fänkt an der Schoul un, geet weider op den digitale Gruppe wou Ausgrenzung an. Offläche ginn ouni Grenz vum Respekt. Jonker droen eng Dagesbelaaschtung mat, déi se sech erdrécken. Gläichzäiteg si se mat engem Leeschtungsdrock vu falsche Virbilder konfrontéiert op Social Media. Et geet ëm Notten, ëm Vergläicher on an offline, ëm Erfolleg, ëm en Idealbild, dat kee Mënsch kann erfëllen. Dat meescht Et mécht e Kand oder en Jugendleche lues a lues midd, an net kierperlech, mee bannendran. Mee och Erwuessener ginn duerch déi selwecht psychesch Problemer belaascht. Mobbing op der Aarbecht, egal ob subtil oder direkt, hëlt d'Leit d'Gefill vu Wäert a Sécherheet. Et gëtt Männer a Fraen, déi all Moien op hir Aarbechtsplaz ginn an dobäi genau wëssen, datt do net de Respekt, mee den Drock waart. Esou Situatiounen entstinn net iwwer Nuecht, mee si entwéckele sech an enger Aarbechtskultur, déi heiansdo ze vill op Leeschtung an ze wéinlech op Mënschlechkeet setzt. Et sinn och esou Situatiounen, wou ee moies bis owes fort ass, wou ee muss d'Kanner an d'Maison relais ginn an et ënnert de Belaaschtungen herno zesummebrecht. An doriwwer eraus gesäit een nëmmen ëmmer méi, datt wéi vill Leit ënnert dem Drock vun hire Finanzen zerknéien. Et sinn net nëmme Leit, déi schlecht opgepasst hunn oder net nokommen, mee et sinn och déi sech immens beméien. Rechnungen, déi sech stapelen, onbezuelte Steieren, Kreditter, déi net méi opginn, Belaaschtungen, déi wuessen an e Gefill vun Onmuecht. Leit trauen sech emol net méi hir Bréifkäsch opzemaachen, well se Angscht hunn, datt e weidere Bréif derbäi ass, deen neie Stress ausléist. Dofir ass et wichteg, dass mir och hei e Schutz aféieren, dee verhënnert, datt Mënschen direkt ënner Drock geroden, wa se finanziell Problemer hunn. Et brauch ee Schutz virun enger Eskalatioun, déi d'Existenzen direkt a Gefor bréngen. Et muss d'Méiglechkeet ginn, hir Situatioun ze léisen. Esou eng Ofschwächung vum Drock ka vill Liewe retten an deene Situatiounen, well net jiddereen, deen ënnert enger finanzieller D'Belaaschtung Leit huet d'Ressourcen oder d'Stabilitéit, fir dat eleng ze droen oder aus der Situatioun erauszekommen. Mir sinn elo nach Fäll an Erënnerung, déi bei eis komm si mat konkrete Gedanken, léiwer ze stierwen, wéi mussen hir Famill ze enttäuschen, andeem se Steiere, Rechnungen oder aner Belaaschtungen géingen hir finanziell Existenz a Fro stellen. Dofir wär et och beim Staat wichteg, sech ze iwwerleeën, wéi ee mat de Leit ëmgeet, wann do nach oppe Bäiträg op sinn. De Staat dréit eng grouss Verantwortung mat an esou Fäll. E ganzen anere Schmäerz trëfft déi eeler Leit, déi hire Liewenspartner verléieren. D'Stëmm, d'Gesiicht, d'Beweegungen, déi eng Persoun duerch Joerzéngte laang gedro hunn, sinn op eemol fort. D'Haus gëtt roueg, Stonnen däerfen net méi eriwwer go. Vill eeler Leit verléieren net nëmmen e Partner, mee eng ganz Struktur, déi sech duerch d'Liewe gedroen huet. Déi Form vun Trauer kann déif a geféierlech sinn a gëtt oft ënnerschat, an déi wielen da léiwer de selwechte Wee, den Doud vum Partner, wéi selwer weider ze liewen. All dës Geschichte weisen eis, datt mental Belaaschtung net z'ignoréieren ass, déi och de System, de Staat, dem Bierger operleet. Si entwéckelt sech aus ville klenge Momenter, klenge Verletzungen, klengen Iwwerlaaschtenungen, bis de Mënsch op eemol net méi kann. An do läit d'Verantwortung als Parlament, als Gesellschaft, als Staat, net just d'Zuelen ze kennen, mee de Mënsch hannendrun ze gesinn. Mir mussen e Land sinn, an deem een net eleng duerch déi däischter a schwéier Momenter geet, an deem d'Hëllef net komplizéiert, mee einfach zougänglech ass, an deem d'psychesch Gesondheet dee selwechte Wäert huet wéi déi kierperlech. Mir sollten all Fall verhënneren. Mir kënnen als Staat an als Gesellschaft dofir suergen, datt d'Leit net eréischt an der Kris gesi ginn, mat Preventioun, mat Koordinatioun, mat Respekt, mat Zäit a mat engem oppene Bléck. Dat ass eis Verantwortung. Merci.